السلام علیکم دوستو
عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ توں سارے دوستوں کو خوش آمدید آتا آج ملک باقر سواگ دوکان دو تے اساں کٹے تھے سے تے بڑے مدد دے بعد سادہ وقت آج دل بڑھ گئے بھئی سنگتیاں کو دوستیں کو کوئی شے سنواؤں تے ہو سکے تاں عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ میرا یوٹیوب چینل ہے ایک سبسکرائب بھی کرے سو تے بیل آئیکان دا بٹن بھی دبا دے سو

اندھے دی مک توں ٻیڑی دی دھک توں تے شادی دی بھک توں مولا امان ہے۔ اندھے دی مک توں مراد ہے پرلا جو اندھا ہے اوکوں نظر ہی نی آندا اللہ جانے کتھاں لگے یعنی انہاں دا آکھݨ دا مراد ہے بھئی اندھے دی دھک توں اندھے دی مک توں ٻیڑی دی دھک توں تے شادی دی بھک توں مولا امان ݙیوے۔ ݙوجھا اسی سیاسی دے کوڑ توں، میراثی دے موڑ توں تے تھریشر دی دھوڑ توں مولا اماندے ہن۔ تریجھا سئیں انہاں آکھاݨے سئیں کملے جٹ توں تے سرے نٹ توں تے سانوݨ دے پھٹ توں مولا اماندے وے۔ سانول چونکہ ایں طرح دا موسم ہوندے کچا پکا موسم ہوندے تے اتھاں امکان ایہو ہوندے کہ اکثر پھٹ خراب تھی ویندن اور وقت بندہ زخم نہیں چھوڑدے۔ اگلا آکھاݨے سئیں کہ کچے دی لاری توں۔

میعادی بخار توں تے بے تے ڈا سوری بڑے نسوار توں مولا پاندے نے یعنی میعازی بخار وی خدا نہ کرے کہیں کوں تھی پوے او وی نی لاندا تے پولیس دی جیڑھی مار ہے نا او وی اللہ پاک کہیں شریف کوں نہ ڈکھاوے سیاݨے سچ آ گھن بھئی یعنی پولیس دی مار توں میعادی بخار توں تے بڑے نسوار توں مولا امان ڈیوے بھئی اک گال کیتی نے سئیں کہ ڈاڈھے دے لاݨے توں

اے نواں سیاݨاں دا گاݨ غور نال سݨو تسی پٹھاݨاں دے ادھار توں پٹھاݨاں دے ادھار توں تے گھریلو شکار توں تے الیکشن دی ہار توں بولا بن دے وے اے انہاں لوکاں کوں پتہ جیڑھے الیکشن لڑدن یا سیاست کریندن کہ الیکشن دی ہار کتنی بری ہوندی اے تے جیڑھے لے انسان ہردا اے تے الیکشن دی ہار توں بعد اوندا کیا صورتحال ہوندا اے اگلا گاݨ اے سئیں کہ بوہے دی بھیر توں، تھل دے ہنیر توں تے ہاتھی دے پیر توں مولا امان لیتے ہیں۔ اس توں اگلی ہیسی جیڑھی گھر گھر دی کہانی ہیسی کہ لڑاکی زال توں، آوارے بال توں لڑاکی زال توں، آوارے بال توں تے جیل دی دال توں مولا امان لیتے ہیں۔ بہوں اوکھی کیویں جیل دی دال سہی۔ ہک ڄاڑ دا بندہ کاں گھندے روز ݙیہاڑی گاوݨ ای اوکھا ہے تے لڑاکی ذال ای وارے نی آندی تے آوارہ ٻال ای بالکل وارے کائنی نہ آندا اے بزرگاں دی ڳالھ ای سچی آوے سئیں بھئی اے ڳالھ اے سئیں کیرے گنجے توں شیر دے پنجے توں تے ہوٹل دے منجے توں مولا امان ݙیوے جے اڳوں ہوٹل دے منجے دی چاس پئے ڳئی اے نہ سئیں اللہ پاک اتوں ای امان ݙیوے سئیں میرا خیال اے اڄ دے اتنے اکھاݨ کافی سئیں سارے دوستاں کوں سئیں بسم اللہ سئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔